Na Chin Post TV zohtu vialte nan kut kan tlaih hna. Uh, nihin cu Mizoram lawng si loin Myanmar ram ah siseh vawleicung pumpi ti awk a si la cu kan uarmi lasak thiam uh, tlangval van na sai lo he komhnak in caan kan rak hmang hna lai i a hram thawk in a dongh tiang rak kan zoh cio ding in kan in sawm hna. A hmasa ber ah zawhnak pakhat na kan kal hma in nangmah in introduction maw in unau engzat nge nih ti vialte tuna in umna vialte kha introduction kha min pek sak la tiraw? Kan unau hi panga kan nia kei hi mipa um chun maw naupang ber dot tu kan nia. Chuanin

Zai kha ṭhiante ai in Pathian in min pek dan chungchang ah ka dam chung ni tan ah ka inn enkawl na tur atan in min ti nget sak pon i mahna. Ole kan lo me zawhna pahnihnak kan ka leh ngal me nga enghla i sak atangin nge mipui hian an hriat tan se ka tih hun lai ah i feelings kha an hrilh thei ngem? Minhriat ṭannak hla tak kha cu Zoram Ṭang Fan Fan ti ah khan mi ṭhenkhat chuan in khami collection hmang khan min hret tuah ah Tutu Ṭhazual Collection volume 6 volume 5 ani a chuan in ram pum huap ang zawng a han Rita Hluai cu hmelṭha le Zoram Ṭang Fan Fan kha a kal rual ani hmelṭha kha

Hi caan zohnak ah kan kal leh ngal men a. Engvang a love song atanga gospel hi salen ta ngei ni. Love song atanga gospel isak isak chau dan story kha toite in min soi sak leh la. Love song sak hi a nuam khop mai a.

khatiang khan van cang tur khian e, ka theih topin ka chet a ngai a a chan cu mm, te kan tiang kan dam chung ni te hi cu la top le mai dona e, mi kan sarin an dam lo lain a kan sar lo zok a va poi e a kan sar mo ti tu kha tu ka accident le mai a kan sar te kha a thi san le thawa chung kan dam chung ni hi rei lova Cuang chuan in Pathian hruai a um hi ka thlang zo ka ni. I ka soyang khan laf song sak lai chuan Pathian hruai a um a har khop mai. Tin ka soi le du chu laf song hi chu pianthar nua sak chi ni. A um zia chu i khovelin ke in khawvel ka kheng bet a khawvel pawin min kheng bet a tiang deuh khan mm a kha la kheng kha na na ke in khawvel ka kheng bet a khawvel in min kheng bet a tiang deuh khan love pat kan pian thar hnu hi chuanin love song hi kheng bet chungin a sak theya pian thar ma chuanin love song hian min kheng bet run chungin kan sa a nun a fu thei lo ani a tawk chin kan hre lo nundan cin kan hre lo sak cin top pawh kan hre lo nuam ngoi ngoi mei ni top tahan in chun zan zom in kan khosa top kha laf song kho vela khan chu bang sun pian thar hnu ah chun laf song kan va kheng beta ma ni bedroom ah te tiang kan samei maya Cun in enge ni kohhran engemaw thian te ho thil ti za um ni khu ang ciam in sak an chak viau pun kei ni ahcun ka sak ve viau ci ni to lo. Pathian avang in tiin ka in hmeh to lo na hmun ah kha cun ka kheng bet thei tlat mai ni. Cuti ni lo cun in khawvel hian min khen beh reng cun

thar hnih khat te tlar hnih khat te kan sa ve mai mai a kan nam nul le dei a chan chu kha laf song kha keima a lal lo ka kheng beta ka boy ania laf song boy kan ni lo a chubang so in khatiang ang nun nei tur khan

Tin English accent zir nan te po ka mang ta. Eh ai pon se. Ka chu lapsong ka tui zong thil ne kan chang kual chiap je ni. Aro pui hle mai nangma po hi inge inge san om ka tia mo achan chu ka ti lai khan Chong ring deuh le ro. Okay. a ropi ka te khop mai ke puin a chan cu khati hun lai khan in lar bok sia te ro chu poi chai ho ang zong te puin ni se nangma mi malang poi ni se in lara te khan in lap song in sa mi pui du ron mizoram mi pui mai ni lo mo mi sang te khan mi pui sang sang khan an du ron imem cho khati lai khan in pathian hlat sak e thlanga pathian shuai thaya om khai thlanga tunang din huna alang kai reng bok chea ka lawm pui tak zet ka ti ka soi ka du ni ka lawm a chanin zo na dang kan kal le ngal me nga hei nang ni chu tai thiam lar mo lar lu tuk tak mai kha in nya life a zai na po in nga ta tro chanin i life ai zai na che chiat deuh na i nei i nei ṭhawng ka ring YouTube lam ah pawh kan lo hmu a an ti nain i birthday lom na zai ah balloon lo pawh kan ci te phone lo flight mode theng hi lang ci te katiang ang hau zong zong ah khan i chet siat na bik mo i la thei hir thei lo tu ne ngai to po ni za thlak deuh mo katiang kha ya an ni za thlak luihzatthlak theih tawp ah chuan in uh, ka zai lai ah i ramhlun no bongkom bongkon chim veng youth for christ ka zai lai ah flight mode theih ngil cell phone soundtrack play nan kan lo mang bok sia e khati lai taka ke keima hla phuahtho phone record ah ka hman mai mai khami kha ringtone ah ka lo hmang sia thum bel bul hian min rawn khom min rawn call ta mai sia ka zai line hit lo du on oh cucu e kan ngaithla kha

zak emem ah ka um na thung ero cu Maryland ah 2011 khan uh, Maryland Mizo uh, ngani uh, khulaya Mizo kohran pakhat ka zai lai hian in stage ah pulpit ah khan in ka zai a anni chu pul mai cham area kha anni chu step chona te na om himo a ngani stage ang dewin om kha chu chu kan zai

ka mak ti lu tuk zak lu sen chon chon ni hemi stepat la kha ka zu um thla a kei khan in zak lo om ang takin lo zai chun zom ru kan ti kha chan vua chung khan in te te te kan vua zo che kha che hi ka va de ma ngai na tang khan ka tan chawin ka ria khami tum kha chu ka sen chon chon ani do so lo chon ka zak ani

nia na cang lo hri lo palat po nia nga a tam mei ke mai ka chet chiat na mo ka zai na chung cang ang chi a chu tin hei la chang ka thei ngil awanga ka ngoya hnuk ul ang deva ka lan eh an lo hallelujah chu chu ang chi le ka o mo lung len thla khop mai kan hun lai khang lai hun kha ya ani du utang al ani chanin zo na tanga kan kal le ngal me nga

Amar cun in ṭong chiat avang in khati an lo ṭong hmasak avang khan an tan van lam in kong a hong hlei thei lo ani an duh an chak bio lo cun Pathian chuan in i in duhna cu Pathian hnenah hriattir ni rawh se tia duh lo ang deuh a lang duh ru tlat si ho kha e Pathian pawh in kong a hon sak hlei thei lo ani chuan number 2 ah chuan zai thiam tak

Tlangpui in ka hla cu ni ngei men iah. Ka hla phuah zat hi ka hre thiam thei lo. Som a hit pa ngai tak ve kan ti. Rampum in min hriat sak hi cu som hnih borvel cu ni anga a phuah to. Ka phuah ve hrimhrim. Rampum hriat a lar lem lo. Mi ṭhenkhat a tlan a ve deuh ka album ah te ka dah ve hrimhrim ang. Ci ho te nen hi chuan in

khuachak nu mittui far maw kha hla khai hri mai theya ne kha ang chi teng te po kharon chuak mai ni ka ho ti khan ma se kha tiang khan i reng thei lo eng hoi zong ol hla ka phuang han ti la ka bo ani mai nin pol tu ngai ni chu okay tun hai dewa super try ang zong in mo la thar moi em em me kha lo te chuak le a Onlei tak hnu ah ti mei la maw? Cun i enge supergiant zong a la thar ti chuah le tum na plan kha um em? Um si lo tunah cun. Cun keini ho hi kan lo upat cau rau ve dah. La thar han tia recording han lut han ti buai buai tur hi mah ni hna kan buai ṭheu a YouTube channel kan nei ṭheu a. Kan lo buai tlang bawk a. Tumang chuan in

keimah phuah ngei mei hi ka tana dedicate hun lai hlan hun lai ka nei thin ani chu ka du tlang hlom khop mai tu langa zai thiam lar mingthang ni tur hian i enge mizoram ah mai ni lo mo myanmar ram ah te pon in seu khawvel hmun sang sanga i lar ti mei la. I lar mi nan sia ce. Chinmi te pan maw kan sia vek te ah. Tun nang dinhmun thleng phatur hian i thlen phak na chan hi enge a chan ber ni ai siat? Hei hi cu thawrim na buk ania ti hram hram na hi ani ve a.

thucah tha si thluk mawi si kha ka zon a ngai ve ti na ni ta ti chuan in hman lai a hman lai deuh ka ka ti reng a thiang lo tun lai in ka in upgrade ve tur ani chu tiang tur chuan tran ka lak a ngai a music te po tiang khan in ka develop ve zel a ngai a enge a tun lai da na zir khan chu tiang tur chuan in ka thei top ka chua tak me vani ka ngai tu na hi hian eng hlange

keimah hi patum tlang deuh mei kan ia i rilru rilru lian kan ia soisel na te cun na ti bik lak fu lo deuh na ti bik deuh hi cu kan nei fo a midang pun an nei nga amaro cu karilru om ber zo ka chu e mi in min han soisel na topic hian chol kar khat po dai lo ti hi ka chiang ani social media mi min soisel na ron om le zau chin te hi chu

a lang na hma em mai ni enti nain nang hi min lo sei chiat na deuh te le milar deuh ni ta la rel na nei te cha sela an comment na pali panga kha i thian ten ron thon ta che sela mi zong zong ngai dan a moi ti mai ang ani lo pali panga ngai dan kha se ti khan in ril ru lama chon sualin

Anmah nih mipui an nunphung pa ngai hrimhrim a hi cu inn zah hei ai upa te zah ti te le thil hranghrang ah hin in an nunphung hman dan an manar hi mawi ka tia. Cun nge nih mikhual duat cungcang ah te

ka mi zia ten te hi mi hi ah ka thian te mi pa po mei chia po kuah thuak thuak mei hmuh to cun tha mo tia han in kuah vong vong mei te nuam kan tia thian thian khat te nen phei chuan ke ma point a bet na sa a tiang ti han zin na lamai hen kei chu mi dar he ti han khoi thaim e kha tiron nuam tiro khat ilai kha han ti mai ang chi te ka nuam ka ti thina khati ang chi a teng te po khanin

lo ngai kawi deuh zeuh chin ang a bikin sap ram a um ho ten in ti sap ve deuh hlek to mo ni a tachi a kuta hlei ti zonga han in soi thei tur ang an ma ni sap rim lo nam ve to si sap culture khowela lo om to boxi kha traditional ti dan chin sang sang kara khan shi thiam anga an lo sensitive ve to chin a foreign om hote chuang chuanin

beat kha tam lut tuk ta ni cucu music uh, music uh, style la kha inti te ang e a genre sang sang alo om ta hip hop te uh, pop te rock te jazz te uh, khati ang chi sang sang blues ang chi te reggae kan ti ang chi ho sang sang kara kharin e music khawvel ah an an an music hi an music khawvel hi ti hausa tur hian ka duh thin a cucu US ah pawh ka soi thin a khi lama pawh ka soi thin a chuanin sap hla le lin hmangin worship an nei tan a sap hla le lin an kan uar a chin ho chuanin ta chuanin chu chuanin music industry ron soi ngin ta kalphung thar chu ron chuak zela a bikin an love song singer

cucu in in khap tur ka tina ni lawa kan music kal phung ero hi chu mizo ang hian ron ti ho sa deuh deuh se ka dua zai thiam an zai thiam em em a an opek a tha em em a hei ya Elina H T Part te Shin Bia te Van Hlei Sung te Yang Lei Sung te heng ang chi zong zong teng te le zai thiam e sang sang an omani

kei cu ka duhtui a hlasak record tur ngat phei hi cu aw ṭhat vang lai lo hi cu ka duh lo a ti thei ṭawk ṭawk ang a ti lai hian ka record tam lo khawp mai a tin exercise ka lak fe phawt hnuah lo chuan recording hi ka ti ṭha duh lo a karkhat te han tlan phawt ila ka duh a tin chutiang a nih rualin

Mi tam tak ṭap ah phei cun mittui tla thei tawh lo ania. Khatiang khan ṭhenkhat ṭap ah chuan ṭap hmel a lang thei tawh lo. Mittui cia luang tawh ani. Khami mittui cia luang hmel ka hmuh khanin ka na ta lutuk kha. Hei kei cu eh, ka va chan dan cu

Myanmar picture kha poi maw zawk khami message kha ka duh zawk ka tia mun dang ka la ngai lo ka room in chung lama kan lu a ka home studio ah khan kan ti ta kha kan sut ta ka rin dan ang ngein ka post anga ri dop ang hei hi chu nipui nan in chu nga lang an thli rang ka tia reilo te 1 million a tlu ta pathian min pe ka nia pathian khal khala har piang ani

YouTube channel pakhat kal tlang cheu khani wang khanin kan zuam lo hle mai ani amaro chu pathian mal min so ma te khan noi som nga le pa sari kan mu ni chu india poisa in mo chu chu in mizoram cheu ni lovin khovel mun sang sanga dollar te tiang ron lut khom tling khom te nen khan ni chu turu khop mai mizorama

kan lo ti mai tur ah kan ngai a kul reng kan si a thla hnih don kan kul ta cu cu kan pek kan pe chuo vek to ni cu okay a ro pi tak zet a mi dang po an lom ani mo an ram mi pui te an lom em em a tun kan in kom na kal tlang hian an ayo in lom thu ka si i US lama izin don ti kan lam sia a e engtika nge izin ang ti le

ram hnathawk hi a hreawm em avangin hi car 800 ka present to a a hma khan love song lai khan in scooter kan ti kha ka present to a so kan 800 kha alo thalo le a to ana are to a man ni a central thar i ka lei sak le a cumi kan soi tum na cu in soi ho sak hmel lam ni loin kan nu le ka pa te ka mangai zia le kan nu le ka pa te kha kei ain om nuam phot sela chuanin an ha le an ma ni e an lo upat chho to wangin e support petu tur

Cun i cuan tun ahcun ka tihsak tur i 90% cu ka tihsak ta ning ka hria. Tichuan in sum le pai mammaw ang tein share ton bak cu a om em em to lo. Chuan in tun ahcun in nupui ka zong ve hman ta. Ka in ti ta ni. Tani hita Aizawl ah

I hmanlai te chuan in kum sawm nga mi thi kha putar thi in kan hmun i kum sawm ruk mi thi te kha putar thi in kan hmun i tunlai kum sawm nga sawm ruk te cun la hot don chun mo chutiang te chu ni a thalai a nga po meiche kum sawm thum te chu kum sawm hnih panga ang lek in an la lang ani mi pa phei chu change kan la nei leh zual zo kha tiang hrang hrang han ngaih tua khan e kei po ka hmel te hi

He hi cu ṭha e kan ti to cun nei tur cun kan ring kan ring tuah ah Everett in ka um to ti na nih cu. A um ze cu chen som to lo ti na. A chen su la om e sa va thok lai vek ka de lo. Ne tero. I a ngetin kan la fu hlei ne. Okay. Ah eng pon se kan lon tak zet a hun chang pe a. Chan in ka soi thai ngil chep a. i interaction i pek lai khan in i soi lai khan maw ah inchung a cheng kha ka fapa ti khai soi te le ni tunah nupi le nei lo a engtin nge fapa i neih theih dan thun tu kha toi tein kan sei sak a ni ka fapa fapa ka adopt ve a ani hi a hming ka phua tho ania ton mai na nu hi

mitin nih hin in chak nan nei vek lo theih nan nei vek lo cu ta theih na om theih na om chun cu thinlung ah hin ani i kei aya hausa tak tak hian in fan la thei lo chan chu an thinlung in a pom lo ni an thinlung in amen a ti thei lo ni ka hausa lo ma se ka khawngaih na hi ka thinlung nen a tang du na

Facebook vel ah ka nupui tur awm ang le ka ngei zong ti an chuah hian pakhat mai ka ngei zong an la awm ngai lo. Hi cu hoax kan ti thu thang vel eh again ni heng kan social media khoi hrat ho ina thil an siam hi ne youtuber te poin an siam boka kan hei ju hei keni tu IG te kan live ta ni chin ka IG live teng te po ke hi pa fiam thu du ve le uang chi kan ta note

Hei lai ah hian in naute ṭap ri ka play a ṭap su boi te boi te ṭap su a mit tui te cu ti khat ti khat ti kual ve la an lawm em em tu khan tama maro chu kha kha ṭhen khat chuan in screenshot a content a siam a YouTube ah sum siam nana lo hman mai ka ching em em a khatiang khan in

Chin mipi hna caah kan ram dothlennak le he pehtlai in mu bia a chim duhmi le biacah a duhmi kha chimnak caan a si lai i cun a hla pakhat ngai lai i kan caan kan donghter te lai. Cah duh kha. In zavain he in do na khawvel ah hianin e tongtrai turin ka som nun le chewa Pathian

I pektaw sum kha i mitthla ah dah lo la, i unaute raltlan lai mek zawk le tuar lai hi i mitthla ah dah la. Cutiang chung chuan theihna i nei ang, pe chuak le turin. I rilrua khongaihna kha i thinlungin a amen pui chuan ti thei lo a om reng reng lo ka ti to kha. Chuang chuanin kan ram Myanmar